Хезмәттәшебез Ильяс Фаттаховның икенче сыйныфта укучы оныгы Айсинәгә бәйгедә сөйләр өчен туган тел турында шигырь эзләдек. Якташыбыз Вазих Рәхимовның шигырьләр китабыннан Туган тел дигән шигырен табып алдык. Вазих Рәхимов Туган тел, бишектә үк әннә диеп, ачылган телем минем, Үз телемдә сөйләшкәнгә, Кояшлы күгем минем, Башка телләрдән ким түгел, Мактаулы телем минем, Матур ядкарьләр тудырган, Борынгы телем минем, Кеше белән аралашкан, Ягымлы телем минем, Газиз балаларым кебек, Кадерле телем минем. Атсалар да, азсалар да, Югалмас телем минем, Кем ярата туган телен, Ярата туган илен. Хатыны Саҗидә апа ни хәлләрдә икән дип, сөйләшәбез үзара. Төштән соң Саҗидә апаның хәлен белергә төштек. Йортлары тимер юлның теге ягында Сәйдәш урамында. Менә шулай үзем генә яшәп ятам. Балалар көн дә килеп торалар, дип каршы алды ул безне. Тормышыннан канәгать, тик менә тигезлегем юк, дип көрсенеп алды. Мин үзем Омски областеннан, Себер татарлары, минем әниләр, әтиләр Себер татарлары, шунда туып үскәннәр. Әниләрнең әби бабайлары Бөгелмә ягыннан булган. Алар Себергә куылганнар заманында шундый иде бит. Без җиде бала үстек. Исән сау үстек, но ике сеңлем юк. Ике энем юк уже. И бер апаем юк. Менә хәзер икәү генә калдык инде. Германиядәге энем белән мин. 10 ел яшәдек Казахстанда. Шуннан монда кайттык инде. Хаман кайтасы килеп йөрде. Татарстанда да хәзер әйбәт торалар. Бер кайткаладык инде, бик начар торалар ие монда нишләптер. Ул вакытта заманы шулай булгандыр инде. Ни? Кайттык 57-нче, 67-нче елны кайттык. 10 ел яшәгәч. 68-дә Риманы таптым. Мин КБОда бухгалтериядә эшләдем. Вазыйхның авылдашы монда бар, менә елганың тиягында гына. Шуларда өч ай тордык квартирда. Аннан соң частный аерым частный йорт тапты инде, шунда күчеп тордык та, бер ел да яшәмәдек без анда. Көз көне күчтек, яз көне менә монда бакча башында времянка салдык без. Кеше өстендә яшәгәнче дип, времянкада яшәдек без. Шул времянкадан соң менә бу өйне салырга булдык. Башта еладым, көн саен җыладым. Акча ягын теге якка карыйм да, Казахстан ягына җылыйм. Анан ияләндем инде. Эшкә кергәч, мин Казахстанда торговляда эшләдем. Аннан монда кайткач, ун ел Нидә эшләдем? КБОда эшләдем. Бухгалтериядә дә эшләдем, салон бытта сапожникларның заведующие дә булып эшләдем. Ул вакытта салон быт бар иде бит. Пенсияга чыктым тимер юл кибетеннән. Тимер юл кибетендә 18 ел эшләдем. Кибетче булып эшләдем. Быел 85 яшь туласы. Ә Уазих абиның мәрхүм булганына мартта 15 ел була икән инде. Сез Уазих аби белән кайда таныштыгыз? дип сорыйбыз Саҗидә ападан. Әтиләр сугышка хәтле Себердән Казахстанга күчеп киткәннәр. Казахстанда алтын шахталары булган инде, шунда күчеп киткәннәр. Анда Тагы сугышка хәтле ике бала тапканнар. Сугыш башланып киткәч, сугыштан кайткач, тагы өч малай булды менә бу ниләр. Энеләрем инде өч малай. Менә шул. Шунда армиядә хезмәт итте ул. Мәскәүгә алынган булган, Мәскәүдә хезмәт иткән, аннан бер елын шул Казахстанга Җибәрелгән инде, Казахстанда хезмәт итте. Шунда клубта таныштык инде. Миңа унтугыз яшь ие, аңа егерме бер яшь булгадыр. Ике яшь арабыз. Ә-ә. Икегез дә бик чибәр булгансыз сез. Бер-берегезне бер күрүдә ошаткансыздыр. Ул мәктәптә үк яза башлаган. Анан мен теге ничек дип әйтим инде дружить иткәндә йөргәндә инде не белән мен солдат малае иде ул Мен там каян акча ала бу мине танцага да алып бара кинога да алып бара үзем билет алам кинога юк менә мин алам дип минем билетны кешегә биреп үзе белән алып барадыр иә Бәтәм каян бу акча ала? Хаман солдатның акчасы эчтәнкә бит инде ул. Эчтәнкәгә мин әйтәм, нинди ни? Кинога көн саен барырга. Ул вакытта бит клуб кына иде, мондый интернатлар ниләр юк иде бит. Хәзер Айт, мен әйтәм, әллә урый бу акча, кайдан ала, аптырый дирем. Анан сорау бирдем мин аңа. Ул шуннан айтты ул. Мин ди шигырьләр язам ди, Татарстанга җибәрәм ди. Миңа гонорарлар килә ди, 9 сум, 12 сум. Ул вакытта солдатның акчасы 3 тәңкә генә бит. Шул 9 тәңкә, 10 тәңкә әйбәт булып ярап куйган инде. Саҗидә апа белән озак кына сөйләшеп утырдык. Хәтирәләрне яңарттык. Әйе, Вазыйх Рәхимов кешеләр өчен матур-матур йортлар, мәктәпләр, клублар төзеде һәм кулыннан каләмен дә төшермәде, шигырьләр язды. Мин даже менә монда кызлар, балаларга берәр нәрсә ачуланып әйтсәм, ачуланма. Алай үстермиләр балаларны. Әйбәтләп әйт, дип миңа кисәтәдер яле. Беркайчан кул күтәрмәде, беркайчан авыр сүз әйтмәде. Менә монда өй түрендә шомырт агачы бар ие. Менә бу тәрәзәләрне каплый. Шундый каты үсеп китте, кисәргә булды. Чыкты да кисәргә пычкы белән, ножовка белән кисеп, теге Өстемә ауды. И бәреп төшерде баскычтан. Баскычны куйган и менә торба нейенә. Бәреп төшерде дә аягына видно төшкән агач. Агачның юан ягы. Аягын сындырды. Аяк сынган аяк белән озак ятты. Больниста. Анан бер ел почти нитте инде. Култык таягы белән итеп шулай йөри башлады инде. Аннан арысы авыртып китте, без әйтәбез, алып барам больницага. Тапмыйлар авыртуын. Дизентерия ди, менә дизентерия шундый буламы инде? Кенәргә җибәрделәр инфекционный больницага. Инфекционный больницада анда Мари малае врач Ул әйтте, Юк, сезгә кирәк проктологиягә барырга Казанга. Сездә никакой ни юк. Теге э, инфекционный авырту түгел дип. Больницага бардык, больница аннан соң аңа э, салдылар, больница операция булды нигә. Э, полип булган кишечникта. Шуннан соң тазармады инде, ятты инде бер ел тагы, бер ел ятты ул больницадан чыккач, өйдә ятты. Менә шул 72 тулмаган әле. Иртә китте инде. Артка борылып карасам, шигырьләрем тезелгән. Яхшысы да, начары да йөрәгемнән өзелгән. Шигырь йөрәктән өзелсә генә башкаларның күңелен кузгата ала. Ул һәрвакыт безнең Арча дип язды. Нинди матур, нинди ямьле, Арча ягы безнең як, чишмә суы кебек керсез, йөзе көләч, йөзе ак. Тукайны биргән Арча җире әнә шундый иҗат кешеләренә бай. Без аларны белеп һәм барлап торыйк.